asal benar-benar kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah niat untuk membayar hutang insya Allah tidak akan dimatikan Allah kecuali sudah lunas hutang tersebut jadi nang biasa kada nang biasa kada bayar itu sampai mati memang kada ada niatnya untuk bayar atau. Padahal ada ja kadang-kadang barangnya, duitnya ada ja. Cuma inya ngaran kadada niat. Biar urang kadada niat nitu, biar ada haja duitnya, tatap ai inya kada bayar jua. Kalu memang hutang itu marasa jadi beban, kalu kita marasa hutang itu jadi beban, menyebabkan amal kita terkekang, kada akan diterima selama hutang kada beres, maka kita pasti hati kita itu handak banar untuk melunasi hutang.

Tidak seperti yang dibayangkannya, lalu menyesal, lalu dikembalikannya, kita itu sunat untuk menerimanya. Dapat pahala. Jadi bagus jua urang tu lah. Anu ja bila kada cucuk kayanya bulikakan ha. Anu tu bagus jua ta. Kan ada kalo biasa rajin urang nang bajualan kayatu, ai jar dulu. Kena bila asa kada cucuk lah bulikakan aja.

Kurang cucuk bagina pambeli nih, maka bisa haja diterima, dikambaliakan, apa bisa haja kita terima, penerimaunya kada bulih lagi pang kalo sudah ditukar, itu tergantung kapada nang penjualnya, bila inya penjualnya handak bapahala tarimanya, bila inya kada handak bapahala kada hakun inya narima, kada bulih inya, kada kawa lagi inya, sudah diakatakan pang sudah. Sudah ditukar. Nah, itu kada salahnya juga. Kada salah. Nah, lain misalnya nang ditipu tadi, nang kaya dahulu. Barang tipuan. Kurang bagus ternyata ternyata tipu sengaja nang menjual ini untuk menipu. Lalu nang mambeli ini, nang manukar ini manyesal lalu dibulikakannya. Itu kada bulih kada nang manjual ini wajib inya manerima pulang. Ada ini kada, mimang sudah akur, sudah hakun haja. Tapi sakalinya kada cucuk pulang lalu manyesal mambulikakan, itu sunat nang manjuali ini yaitu manarima pulang akan hasil jualannya tadi. Itu hukumnya telah. Dan kemudian lagi apabila berniat tadi untuk membayari hutang maka Allah akan malunasiakan maksudnya memberikan jalan keluarnya itu untuk bayar hutang selama niat dan tujuan untuk bayar hutang itu ada asal ada niatnya nang payah ni kadang-kadang memang kadada niat jua handak bayar hutang. Mimang pang bayar hutang ini kadang-kadang berat. Kanapa jadi berat? Inya setan mangganggunya. Karena urang tah apabila ada mawaswasi hati urang nang ada mampunyai hutang untuk bayar hutang. Kanapa jadi iblis setan itu senang banar, rajin banar mangguda-guda, mawaswasi Urang nang ada hutang tu supaya jangan bayar hutang, supaya urang ini jangan sampai berhasil ibadah nang dikarjakannya karena kada bayar hutang tadi. Karena kan syaitan itu, iblis itu tujuannya untuk mencelakakan urang. Jadi gembira benarnya apabila orang tu cagar calaka, gembira benar. Itu iblis, setan tabiatnya kaya itu. Jadi mun ada manusia nang kaitu itu ya haja ta jajelmaan setan jua itu ta. Nah, anu ada manusia nang kaitu ta. Himung benar, gembira benar misalnya. Kalau ada manusia nang senangnya orang celaka, sedih apabila orang bahagia. Semestinya nang wajib dahulu, hanyar nang sunat. Selesaikan hutang dahulu, hanyar basadakah. Lain misalnya ujar nang mahutangi, kada masalah, kada usah kaina haja gin dibayari, gampang haja. Aku handak mambanyaki pahala dahulu. Kan kaya itu kalu samalam. Apabila kita mahutangi urang, urang itu balum bayar-bayar lagi, salama urang nang bahutang itu kada bayar, salama itu kita mandapat pahala sadakah saparti barapa jumlah nang kita hutangi itu, asal jangan babunga. Mun babunga itu dusa. Ni cucuk jar bagi urang nang katuju nang kaitu. Mun mahutangi urang nang babunga nitu inya makin lawas makin sanang jua. Kanapa? Bunganya makin banyak. Itu lain, itu dusa banyaki dusa. Ini hutang nang biasa haja, hutang nang kadada babunga-bungaan tah. Hutang nang kada baranak, hutang nang kada babunga. Kita tahutang ada. hari tu nah nang satiap hari tuh ulun handak dapat pahala nang satiap hari banyak ulun handak mandapatkan pahala sadakah banyak satiap hari nang sejumlah pian hutangi sejumlah ulun mahutangi sampian tadi nya tahu sudah bailmu sudah. Nah, lalu kita nih kada bayar ya karena diijininya pang. Lalu besedekah. Duit ada, kada masalah itu. Bagus saja. Ada ini orang marungrung menagih nang mahutang nang bahutang nih, nang mahutangi bah bilang bulang bulik ke rumah seorang Menarima, seorang kada mau bayar, besidakah besidakah tapi bayar hutang kada, salah, kada pas ini aturannya, urang dahulukan nang wajib hanyar nang sunat, bayar hutang wajib namun besedakah hukumnya sunat. Jakat pitrah haja tu lah urang tah misalnya malam hari raya. Kita ni ada baduit, kita ni ada babarang, mun kita pitrahakan malam hari raya ini, isuk kada kawa mambayari hutang, maka sudah bajanji bayar hutang kena habis datang di masjid sumbayang idul fitri. Ada ai bisi harta cuma harta ini untuk bayar hutang, bulih kada bapitrah. Bulih kada bapitrah. Kada usah bapitrah daulah. Duit itu-itu aja barangnya. Duit kadada, baras kadada. Ada aja duit, cuma pas hagan bayar utang untuk nang dijanjikan isuk habis sumbahyang hari raya tadi. Kalu dipitrahakan, gagal bayar hutang, maka urang managih isuk bajanji sudah. Nah, kalahak bulih kada bapitrah demi untuk mambayar hutang itu tadi. Bulih. Nah, dikalahakan tu lo nah wajib jua tu. Nah, wajib jua tu dikalahakan karena sangkut paut dengan makhluk itu lebih besar daripada sangkut paut dengan Allah.

Nang mambayari kadada, kita kada sampat bayar, nang bayarian kadada, minta ridha kada, maka amal ibadah kada diterima. Ruginya baamal. Maka salama hidup pernah naik haji, berapa duitnya habis? Berapa tenaga lapahnya? Pernah menuntut ilmu, pernah umrah, pernah naik haji, pernah menuntut ilmu, Pernah ba'amal tangah malam kada baguringan, puasa sunat bilang sa setangah apa sa sa halat sahari haja kuasa Nabi Daud tu nah, liwar rajin baibadah, ternyata hutang kada diselesaiakan, maka samuan itu kada akan diterima ulih Allah apabila nang mahutangi tadi kada maridaakan. Han jadi berat kalo oleh karena itu hutang itu luar biasa diutamakannya untuk dibayar.

Sadangkan bajakat itu, bajakat fitrah itu bagi urang nang sugih waktu itu, maksud sugih itu ada barang, ada makanan, ada harta nang untuk difitrahkan. Pabila kadada barangnya, maka kada kada wajib inya bafitrah pada hari itu. Sadangkan nang ada tadi agan bayar hutang, bararti dihurang ngarannya, maunjuk haja balum. Untuk diri dihinya pang kadada. Makanya kayak kita tuh misalnya tahutang kita misalnya tahutang lawan Habib nih nah. Habib menghutangi kita 100 juta. Habib menghutangi kita 100 juta. Nang menjakati itu siapa? Habib. Nang menjakati itu Habib. Kenapa? Duit Habib. Duit Habib. Jadi nang menjakati itu Habib kada kita kada menjakati karena kita kada ampun harta. Nah, itu. Nah, apabila orangnya dinyatakan kada kawa bayar sama sekali, maka itu boleh kada dijakati. Mati urangnya sudah. Anak cucunya kadada jua. Maka bulih kada di jakatin. Salama urang itu misalnya mampu untuk bayar, pinanya baduit haja tah. Pinanya baduit haja, kita tarima, ayo haja nya kubayari ja kaina. Maka salama itu wajib kita membayari. Membayar jakatnya tah. Lima tahun inya bayar hutang, maka wajib lima tahun kita bayar zakatnya itu. Kacuali dinyatakan urang itu kada kawa bayar, bah ini kada kawa lagi bayar habis inya tatipu sudah samua, jangan bayar hutang lawan kita, untuk mancari pamakannya setiap hari haja ngalih banar sudah, untuk mancari makannya hari-hari haja tuh bingung inya, apalagi untuk mambayari hutang kala kita, kadada harapan ini, nah ayuha kada usah dibayar lagi. Urangnya gaib pang, urangnya gaib. Urang gaib maksudnya lain urang gaib nang urang nang himunan itu lain. Urangnya kadada, kada jelas. Kita mahutangi urang, Habib mahutangi kita. Kita ni kadada lagi di kampung. Habib ni kada tahu keadaan kita, hidup kah, mati ah, sugih ha, miskin, kada tahu nih. Kada tahu keadaan. Habib wajib menjakati sampai lima tahun batasnya. Kaluar tarus bph pian tuh jakat ti tarus tuh bila sampai wak nisab haulnya pabila sampai nisab tahunnya pian kaluarakan jakat sampai lima tahun atau pian kada handak kada kawa jua bayar misalnya lima tahun nitu kadada kada duit tapakai tarus neh kada kawa lima tahun nitu kada kawa tiap tahun sampai lima tahun tadi manjakati neh bulih haja habib kena sewaktu dapat. Sewaktu betamu kita, lalu kita mambayar, berapa tahun Habib mahutangi kita, maka hitunglah berapa tahun jua untuk jakatnya. Itu bulih. Nah, kalu pasti tadi sudah bangkrut urangnya, kalu sudah pasti tadi kadadaan lagi, itu bulih kada dijakati sa, kada usah mahadang lima tahun tuh. Tapi kalu urang ini. Hidup ka kada ah, hidup ka kada ka, baduit ka kada kah, kada dipastiakan mis, kada dipastiakan kada kawa bayarnya tah, maka itu wajib lagi nang ampun luit masih ma ngaluarakan zakatnya. Tarimaan kalo bahasa kita tu tarimaan. Tarimaan. Jadi hitung juga tarimaan tuh berapa. Berapa tarimaan tuh. Orang nyata kada kau bayar, tadi lagi. Tapi mun urangnya misalnya ya tadi baduit haja cuma inya balum-balum haja lagi dan memang hakun haja mun bayar cuma inya kada kada handak memastiakan pabila wajib nah ampun duit lagi masih ngaluarakan zakatnya itu. Bisa itu bulih bulih dua bulih handak tiap tahun atau bulih kena mahadang inya haja mambayari tapi tatap hitungan tiap tahun jua. Kaya urang bayar pajak sapida mutur tah. Barapa tahun mate? Lima tahun jar matinya. Sakali ja lah mahidupe? Kada, kalimak tahun jua nintu, barapa totalnya samua? Nintu. Ngalih jua lah jar, eh makanya kada usah baduit pang indah ngalih. kada usah baduit. Makanya urang Islam tu kalu dihukum Islam kada disuruh manumpuk duit. Urang Islam itu sebenarnya bila ada duit putar. Lain di putar nang dikulilingakan tu lain lah. Maksudnya di apa? Dimudalakan bahasa. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk memperkaya diri seorang kada. Untuk memberikan peluang urang beusaha. Itu. Sebenarnya orang Islam itu kayak itu. Sebenarnya orang Islam nang banyak berduit, orang Islam nang ada berisi usaha, itu kada di, kada dianggap kurang bagus untuk menumpuk hasil usaha tadi. Nang disuruh di dalam Islam, orang Islam nang mempunyai usaha, hasil daripada usahanya tadi dibagi kepada ampat.

Nah, pabilanya misalnya nang, nah kemudian banyak kayaknya tabungan itu sudah, tabungannya banyak, jadiakan pulang usaha. Jadiakan usaha untuk apa? Untuk membawa orang begawi supaya orang dapat jalur rejeki dari situ nang di, supaya orang diberikan Allah jalur rejeki seorang. Jadi hidup itu bermanfaat jadinya. Karena kita ini hidup bukan hanya dapat pahala untuk mauntungkan urang urusan akhirat, urusan dunia pun kita dapat pahala bila mauntungakan urang. Makanya ada tu kalampaian tu coba lihat. Dah tu kalampaian tu, sidin kada nang hanya babacaan ni ja, kada hanyak maajar haja. Cuba lihat, urusan pertanian diaturakan sidin, dilajari sidin urang bahuma supaya bagus, urang batani supaya banyak hasil, urang batani supaya banyak kauntungannya, dilajari sidin, dipimpin sidin urang baulah irigasi, baulah sungai tah, sungai tuan tah. Kan sidin tu bahari maulahnya, mamimpinnya.

Wajiblah ikam hadir di majelis ilmu, wajiblah misalnya ini ini ini ini, atur dalam kebaikan, itu dunia hakikatnya akhirat. Itu wali songo tuh bahari kaitu. Wali songo, wali songo dan habaib habaib bahari nang datang dari Hadramaut, kaitu dua nang dibawa ilmu dan harta. Ilmu untuk dakwah, harta untuk mudal badagang. Jadi urang-urang tuha-tuha, habaib-habaib bahari itu sidin datang ka dairah urang tu kada langsung maajar, kada langsung badakwah, kada. Adakan dahulu berjual beli dahulu. Di situ pendekatan lawan masyarakat. Jadi jual beli dulu apa nang patut dijual. Kan duit banyak sudah bawa. Banyak membawa duit untuk modal bausaha. Nah, di dalam usaha ini di sini pendekatan lawan masyarakat. Nah, lalu rami jadinya. Dekat-dekat kan urang badagang tu biasa capat dekat. Apalagi kita badagang murah kada di hurang, urang capat patuh. Apalagi manu dibariakan. Nah, makinnya. Nah jadi urang itu dekat sudah kanal sudah lawan sidin itu lanyar kena tar dilajari sidin, dibimbing sidin, kaitu caranya. Nah jadi sebenarnya urang-urang nang beriman, urang-urang Islam disuruh menggunakan hartanya bukan hanya untuk bersedekah tapi mencariakan jalan usaha untuk kehidupan urang lain. Itu sebenarnya. Jakanya kawan tuh misalnya, barang aja tukarakan napa kah, nah ikam bamudal ini nah, ini bamudal ini. Kita kada usah maunting duit hujungnya kada, itu artnya dapat dapat kita tarima, kada dapat ya kada masalah jua karena sudah nilai ibadah kita di situ. Nilai ibadah kita di situ sudah. Apa nang pintar, ikam bisa napa? Ikam bisa napa? Aku nya kada bisa bailanja aja, kada bisa apa-apa. Nah, ini maok kamu sia cagarnya. Bisa napa? Apa nah handak pinanya ikam bausaha napa handak? Bajual pintol ja nya. Nah, modalnya. Unjuki, pintol unjuki lima juta. Pintol modal lima juta, ikam sagarubak parak. Jual apa handak? Pintol. Ini nah modelnya nah. Kini bagi dua lah kita. Untungnya dibagi dua. Ngapa berdagang napa kawa? Is, inya. Nah, modelnya nah. Supaya begawi semua. Karena begawi itu ibadah lah. Begawi itu ibadah, berusaha itu karenanya ada anaknya, ada bininya, lalu inya berkewajiban untuk mencarikan rezeki. nang sudah diberikan Allah, mencarikan jalur rejeki nang sudah diberikan Allah untuk keperluan anak bininya, hukumnya wajib karena itu nafakah. Kita mambantu pang jadi ibadat, kita mambantu urang nang beribadat maka hukumnya kita jadi ibadat, duit dapat, ibadat dapat. Ini badagang napa kawa? Hujinya kada badagang apa nah pintul kada bisa jua. Badagang is kada kada asa kadada akalnya. Badagang sayor, tunjuki pulang duitnya. Ini badagang apa? Badagang iwak, tunjuki mudalnya. Badagang apa ni? Dagang minyak harum, tunjuki.

Ya pang ja wahini handak ai nang kaitu, cuma urangnya kada jujur. Kadang-kadang mudalnya habis ntalannya, biar ha. Jangan dimudali lagi nang dude. Hi'i pulang kaitu pulang musia ni lah, dinyamani tuh kada mau kada mau. Kadang-kadang kaya pamarintah tuh sudah ja mahatiakan kita neh. Masarakat tuh kadang-kadang mulai dahulu dipahatiakan pamarintah haja, diunjuki. Kalapa nyiur hudah jua suruh batanam kada mau hagan diulah hagan nang bapalas banar ai diunjuki kakao dahulu coklat tuh kata pihak pun jua umpat babarabut-rabut kada dihirani lagi imbah itu kada kakaruan han dijurungi sapi dijual hagan babini ada dihurang tu maksudnya diulah kalo atau mudah ni kada. Nah, ini semestinya kayak itu. Jadi orang nang berduit itu bermanfaat bagi orang nang kada berduit. Itu jalannya semestinya orang nang berduit-berduit itu kayak itu mudali orang. Jar orang tuh jangan mengunbari iwaknya, beri unjunnya. Ini apabila memberi unjunnya itu sakahandak inya. Cuma memberi umpannya kita bisa muyak, bisa kada kada anu lagi bisa kadang kadang kada nyaman lagi kalu kita tu lah bari duit tarus wan urang nah bila ada datang urang bari duit bari duit sewaktu waktu kita tu hati tu ada kena rasa jingkil lawan urang ni asa kada apa kada nyaman ada tapi kalu kita unjuki muda kita sarahakan muda lalu di jalan akan nya urang betamu kita tu wah kita gembira karna membawa untung lawan kita jadi kita membantu dengan senang hati karna membantu dalam meuntung akan kita jua. Ya, kalau kita misalnya memberi orang aja, walau kita seorang memberi, ini sifat hati kita nih kebanyakannya. Orang tuh kada minta kada, cuma bila betamuan kita beri duit, bila betamuan kita beri duit, sewaktu-waktu kayaknya kita ada tuh perasaan nang kada nyaman, lebih bagus caranya kaya itu tadi. Itu senang hati, kada kada jingkil hati. Kanapa? Karena inya meuntungakan jua lawan kita. Kan aturannya kaitu urang Islam tu, Habib Umar Jailani dulu bakisah sidin. Ujar sidin semestinya kaitu. Tapi kada bajakat jar kita, mun sampai duit habis-habis tu kan kada bajakat. Misalnya duitnya habis nang bakas di muda-mudalakan kaitu ja, disasarahakan kaitu ja, dibariakan kaitu ja, itu harat. Kan tujuannya jakat tu untuk nyamani urang jua kalo? Tujuannya jakat untuk menyamani urang jua. Anji bagus tuh ajakannya urang islam tuh kaitu caranya urang islam nang baduit kaitu parhatian lawan urang islam nang kada sabarapa baduit kaitu caranya dibantu bagi dua kan hasilnya tasarah haja itu targantung parjanjian kan kaitu kalo samalam handak bagi dua buleh handak bagi tiga buleh tasarah haja. Siapa kena bila nang ruginya? Ampun harta itu haja nang manjalanakan kada bulih dilibatakan rugi. Kacuali urang basyarikat. Nah, lain kalu samalam. Kalu syarikat, lain pada qirat. Kalu syarikat, itu sama-sama. Mudal kita mudal Habib mengeluarkan mudal jua maka itu kerugian sama-sama ditanggung adapun nang Habib menjalanakan duit kita sidin kada mengeluarakan duit kita ja mengeluarakan duit tapi sidin menjalanakan itu kita ampun harta ja nang bulih rugi ada nang menjalanakan kada bulih dihitung karugiannya kan kan kaitu aturan di agama tah. Kan jadi asal baniat haja nang manata hutang tahutang tu baniat jangan jangan jangan gampang hutang itu jangan asa biasa kada bayar hutang itu jangan diintingakan hutang kaya pang jar mun handak ai bayar cuma kada kawa baniat ha baniat haja baminta ya Allah bari ulun rajaki nang banyak nah agan bayari hutang. Kena bila sudah bayar, bila sudah ada rajakinya, jangan di jangan di pindah ka lain lagi, ini kada, dapat sudah banyak, mikir akan nang lima, kaina pulang jar nukar sapida mutur ha dahulu, nah salajur tu aja garnya kada dapat, mangaramputi Tuhan.

Nang bedagang nih, bejual tapih kah, baju kah, apa kah, bejual pakaian kah, makanan kah, apa kah, sakalinya nang manjuali ini nih menawar sudah behimat. Jaka baju tuh, nang menjual ini meandak harga dua ratus ribu, ditawar tangah dua ratus, ditawar saratus ribu, tuhuk banar betatawaran, ayu ha jar nang munyak aku sudah nah jual mudalnya ha. Deh. Sakalinya dua hari membulikakan pulang. Kan kalau sadang kalau kelakuan itu. Waktu manukarnya tuh sudah sudah bilang apa membingungkan orang sudah. Sakalinya babaya sudah dijadi akurakan, sakalinya dua hari datang nulikan, aku kada jadi jar nukari semalam tuh nah. Nang nukar baju ni kada jadi samalam kada anu aku tapakai duit nah kada usah aku asa kada cucuk jua pakai ni asa kada pantas jua asa rugi karugian aku manukar mun nang barang asa kada cucuk di awak ni bulikakan ha pulang tarima aja dusa di ampuni kada badusa lagi hari kiamat. Nang dudi jangan dijuali lagi. Nah, ini akan menghapusakan dosa terima aja dulu. Untuk menghapusakan dosa terima aja dulu. Akan yang akan datang dosa lagi nih tuh. Enggak kayak itu hak kelakuan. Itu ada baik ngarannya. Parak parak sapuluh bigi diurang dimakan apa rambutan kada jadi nukar. Subalah marasai pulang. Subalah marasai pulang. Hmm. Bingung sapasaran tuh bingung. Apa aja orang ini? Berapa aja sa sepuluhnya rambutan ini berapa? Jurang seribu. Oh, marasai lajar. Iya jurang. Tiga bigi sebuting dagang. Kanyang mariga hanya bulik. kenapa aja jurang jadi kada anu? Jadi kada jadi nukar kenapa? Kada nang cocoknya kah? Aku kada baniat nukar aja. Aku betakun harganya dan bapada handak marasai itu aja. Bulik kali. Isuk pang, ada usah lagi. Pemalar ngarannya itu. Ya kada ditukari lah. Kahulu kahilir marasai. Bila ada nang masam diwada di urang. Nang kada kuyakan diwada jua, manukari kada. Kada bulih urang batutukar tu kada bulih cariwit. Bila asa kapingin duitnya ada tukari, mun duitnya kadada kada usah nukar. Asa kada kapingin kada usah manawar-nawar. Ini rajin lo japai japai iwak urang satangah mati udah tukari kada. Kada baik itu urang. Anu jadi pabila inya bajualan, urang misalnya ada nang manyasal tadi manukar, gara-gara apa kah manyasalnya? Kada sesuai dengan kali apa kada sesuai dengan apa ngarannya khayalan urang kah? Atau misalnya karena kurang bagus kah dirasa urang sudah dilihat urang misalnya dibawa urang ka rumah, tarima ja. Tarima haja. Biar ha kada payu lagi, kada masalah lagi. Nang penting dapat, nang penting dusa diampuni. Han. Jadilah ibadah itu kada hanya di masjid, kada hanya di langgar, kada hanya di rumah, tapi di pasar haja atau di kita jual beli di situ banyak jua mangandung ibadat. Nya kada papa lah, cuman nang dudi kena jangan kesini lagi lah ikam tutukar. Kada usah lagi, ko kada biar kada payu mun manjual ikam indah lagi. Sarik aja nya, kada sarik kada, cuma aku indah banar eh.

Kamudian pulang pabilanya urang itu masih kada tapi baduit lagi, sidin kada manarima. Kena bila sudah pina baduit nang mahutang nini, hanyar kena ditarima sidin. Nah, itu sunat caranya kaitu. Ada urang manukar, kasian aja pina ngalih banar mangikih duitnya tu nah. Ngalih banar mangikih duitnya. Ayu ha bawah ha dahulo, kada papa. Kena bayar lah bila baduit. Uma lah ajinya, ayu ha bawah kada papa. Cuma bayar lah, bila kada bayar ikam dimakan ha. Kada bahinak lagi bila mati. Kada kaitu pang, bawah ha kada papa. Mutangi dulu inya kada papa. Ha kaitu urang-urang shalih tu. Bahari ja sin kaitu. Nah, apabila si pakir nang batukar tadi kada baduit lagi untuk membayari, kada manarima sidin. Kaya apa, adakah sudah membayar hutang? Balum jar inya lagi. Ayah kada papa ai, sabar haja. Nah, nitu urang shalih dahulu kaitu caranya jar sidin bajual beli.

Jikalau tiada kuasa angkau mambayar, maka angkau di dalam halal mamakan daripadanya dan di dalam kaluasan. Wallahu a'lam. Kaitu. Urang-urang shalih mereka itu bajualan. Bajualan mereka, urang-urang shalih bahari nang bajualannya bila ada urang pakir nang manukar, bawah ada hulus itu, kada papa ai. Kena, pabilanya ada baduit, ayu ha bayari.

Kadada waktu lagi, mangaji kada pernah lagi, manuntut ilmu kada pernah lagi, baibadat kada bisa kada kawa umpat lagi, kanapa? Sibuk karamian, kaasikan mancari rajaki, kaasikan bausaha tadi. Itu kada kada bagus itu caranya, urang Islam kada baik kaitu. dan dzikrullah ta'ala, maka jika maka jangan ia menuntut laba di dalam dunia, padahal menghilangkan akan bekalnya dan mudalnya di dalam akhirat itu. Jangan karena mamikirakan keuntungan dunia tapi cagar binasa di akhirat. Ya tadi gara-gara beusaha, gara-gara bedagang, gara-gara misalnya mencari harta, menuntut ilmu kada lagi, Napa lagi? Beibadat kada lagi, itu rugi. Nang dicari keuntungan dunia, nang dilepas keuntungan akhirat. Rugi. Rugi. Keuntungan dunia parak habis masanya. Itu nang dicangkali. Adapun keuntungan akhirat, u akan ditamui dan kada habis masanya. Beumuran, kada ada batasannya panjang. Rugi jadinya mun sampai itu. Makanya banyak nang kaini ni. Lagi miskin paibadat, lagi biskin pangaji, imbah sudah badagang, imbah sudah bausaha, habisan samuaan. Kada kawa lagi aku nang jar wahini, salos badagang ni mangaji. Nah, supannya tu nang diucapakan nang kaitu. Aturannya supan, maka itu diutama, diucapakan. Ta, kanapa? Itu mampamerkan dirinya, maambil, mangejar nang hina, malapas nang mulia. Aturannya supan. Salah kalo tuh. Kanapa maka bangga? Jangan. Beberapa rugi yang yang amat nyata itu liwar ruginya jari Imam Ghazali, liwar kada baiknya bila sampai kaya itu. Mantang-mantang payu badagang kada ingat mengaji lagi. Mantang-pantang payu marami berusaha kada tahu ibadat lagi. Jangan. Urang ibadat jangan targanggu, manuntut ilmu jangan targanggu, sisanya hanyar dibawa untuk mancari dunia, itu pun dunianya mampaatakan jua hagan akhirat. Jangan sampai manyita waktu dalam ibadat, kaini aturannya urang-urang nang handak salamat di akhirat. Jangan taturuti urang nang kadada harapan di akhirat. Urang-urang kafir inya kadada harapan nyaman di akhirat. Urang-urang nang kada Islam inya kada urang-urang nang bukan urang-urang nang kafir, urang-urang nang kada baiman inya kadada harapan di akhirat. Ya di dunia ni pang sudah sabagi surganya. Di dunia ni pang sudah pahabisannya. Di akhirat azab haja lagi, di akhirat siksa haja lagi. Kadada kadada kadada dijanjiakan nang bagus-bagus nang nyaman-nyaman. Kanapa maka manurut inya tu? Ada kita ada. Urang Islam ni ada babilanya baik bila baibadat, bila pangaji, pila bila paibadat, pila paama, dijanjiakan di surga. Ada janji kena di akhirat nang nyaman. Tapi syaratnya urang paamal. Makanya jurang dimana-mana pangajian kita padahakan, di akhirat itu kadada kamuliaan kaistimewaan dunia tu kada kawa dihitung lagi, kada laku lagi di sana. Handak nyaman di dunia, handak nyaman di kubur, handak nyaman di kubur, handak nyaman di akhirat, itu dengan bekal, dengan bayaran amal nang diparbuat di dunia. Pengaruh di dalam dunia itu kada bisa, pengaruh keduniaan, keistimewaan dunia itu kada berpengaruh ka akhirat, kada berpengaruh ka kubur. Cacing tu kada tahu bapa dihantamnya tarus. Nya kan nang kulir-kulir baibadat tu kadang-kadang urang sugih, urang nang jadi pajabat. Nya karna marasa harat pada urang, marasa hibat pada urang. Padahal nang ada loninya tu kada payu di akhirat. Bus kaya apa haja. Bus, di atas pada bus tu big bus. Nitu. Jaka ibarat bahasa kitab tu jar urang, syekhul masyaikh. Guru daripada guru. Itu jua tahu ni urang pabila big bus tu jar, pabila big bus itu jaka nu bus daripada bus. Mun kita ni bubus kala, ada kada di urang big bus bahasanya. Kada payu. Biar nang biar nang abah datunya big boss. Hmm. Mun nang hidupnya kada tahu arti baama tetap ae biar nang harta apalagi mun kaya pang sasugih-sugihnya kita ne kada jangan disombongakan. Malu dengan Nabi malu dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pernah diberikan Allah kenekmatan memimpin seluruh kerajaan nang ada di dalam dunia. Sidin nang meatasinya di dunia ini Allah menjadikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah dijadikan Allah sebagai raja dunia. Berarti kan sama sakandak sidin apa aja nang adil kan sidin bang pimpinannya. Mun kita ini misalnya bisi kakayaan sakabupatin aja kada habis, sakabupatin kada habis ah. Misalnya kita nih lah bisi kakayaan apa banyak bisi tambang emas, bisi tambang batu bara, bisi tambang minyak, apa bisi lahan minyak, berapa luasnya? Sakabupatin kada sampat tam, apalagi sapurupinsi. Kadada kadada artinya, kanapa maka marasa harat pada urang? Tu Nabi Allah Sulaiman nang ditundukakan Allah raja-raja nang lain, tatap sidin ibadah lawan Allah ja lah. Tatap sidin nah pangabdian lawan Allah tarus-tarusan. Supan kita nang babaya sugih ini kuyunya harat banar. Hagaknya luar biasa. Pandir juta hutang menyambur. Jangan pina gaya kahibatan. Entangan jadi pejabat berapa? Ada pejabat nih tuh 10 tahun jadi kapala nih tuh 10 tahun. Imbah itu jadi batis saya pulang. Paling lawas tu sapuluh tahun itu gin mun kada tahukum. Eh itu gin kada tahukum. Busia tahukum nasib jabatan nang kadua du dua tahun. Jar Kapika, umpat ha lawan aku ka Jakarta. Nah ha berang. Baluam bini. Nang tipuan-tipuan nang kaya itu diagakakan. Kan tipuan kalo dah. Oh pina nyarak, sakalinya turun. Pina jadi di atas, sakalinya takabawah pulang. Lima tahun dianggap urang bapa, sapuluh tahun paling lawas dianggap urang bapa. Gayanya Allah kada tahu lagi, lawan Nabi kada tahu lagi, lawan ulama kada tatahu lagi. Kanapa? Rasa hibat, sapuluh tahun. Imbah sudah sapuluh tahun tadi pang, urang kada mehirani lagi. Nang asalnya bapa utuh menyambat nya. Apa urang karna di gajih banar ai menghargai. Karna di gajih banar ai nyambat bapa macam macam. Kada usah disumbungakan bae nang kaitu kaitu aja. Handak mengemis jua pulang waktu meminta mengemis jua datang kaina ke kampung kampung umpat betanam jua nah. Umpat becabur jua di pehumaan. Merakiak jar cacing putingnya. Kada usah disumbuhakan mantang jadi pajabat-pajabat kada usah disumbuhakan, jadi urang bisi harta banyak kada usah disumbuhakan itu sudah kadam kubur kada payu. Ajrail kada tahu bapa. Mungkar Nakir kada tahu bapa.

Urang nang sugih itu saribu kada mau duitan. Kan kalau itu nyata sudah kasugihan pangkat dunia dan kasugihan dunia itu kada bearti sama sekali kalau sudah dalam kubur. Buktinya dipandang mata haja kadada artinya. Napa sama haja matinya. Urang sugih kain kapan jua bungkusnya, urang susah kain kapan jua. Urang sugih di, di nah ditumbukakan ka tanah jua muhanya nang susah kaitu jua berarti kalau sudah ka dalam kubur sugih miskin bapangkat rakyat itu kadada bidanya nang berbida hanya amal kebaikannya setiap orang nang beramal kebaikan Allah bejanji akan memberikan kemuliaan di akhirat kada usah sumbung ah mantangan sugih-sugih haja berapa ada sugihnya Kurang nambah amal nih, nih. Jadi bahasa ah, tahan ija lah, tahan ija. Kada baharta kaya orang di dunia nih, tahan ija. Kada papa jua baharta banyak. Apalagi muha kada cucuk ja jadi orang sugih, kada usah ah bahima-hima. Muha kada cucuk jadi orang sugih. Jakanya langkar tu sapala jadi urang sugih. Jakanya itu pantas banar kalu langkar jadi urang sugih. Mun kada langkar jua harus sasugih baik baibadah haja bahimat. Nah, kalu sudah di surga, di surga itu napa ya? Kalu sudah masuk surga kadada lagi nang kada langkar. Dibasuh Tuhan muha nang pina kubas-kubas nih. Di surga bungas-bungas barataan. Mun nang seadanya nah ini nah lah dibuat Allah Taala ka dalam surga, kasian bidadari keciwa. Kaciwa bidadari, bidadari tu bungasnya luar biasa, langkarnya luar biasa, maka nang hirang ni masuk. Ai kain kain kalo urang ahli surga, urang ahli surga itu. Putungan rupa, rupa mu muka apa nih putungan mukanya itu persis Nabiullah Yusuf alaihissalam. Suara bagus pulang dalam surga itu persis Nabiullah Daud berataan. Kadada lagi nang kaya kambing kahujanan itu bunyi kadada lagi. Rupa bungas-bungas, suara baik-baik, akhlak sabarataan ahli surga itu akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah saw. Nuan, kalau bagus-bagus, pantas sur, pantas bidadari nang bungas tadi mahadapi. Lalu ramenya, menang seadanya ini dibuat tiga dalam surga. Bingung bidadari, jadi apa ini dinya? Di sini pang, di dunia ni pang banyak baharta kawa kamu ubah muha. Paling operasi dagu panjang kaya tarong batikap disini nah. Karna urang operasi tu kada sampurna bagus bujur jua, paling hidung ganal. Hidung ganal, lamak hidung. Palastik, aku gair kalo nang musim musim nang musim panas busia lilih lah ya. Kaya apa yo. Ayo kayapa haja kayapa haja sugihnya muha haja kada kawa maubah han harat lah bisi harta tu asa hebat lah maubah muha haja kada kawa kaya itu ae jua tatap ae paling manambahi sadikit sadikit operasi plastik jar muha. Hidung dirubah nang asalnya kada mancung mancung tapi kada bagus jua hidung mancung mata sipit kada bagus cuba mun asli ulehan Allah taala hidung mancung mata galak nah bajur nyarak kaya samuan ini hidung tatarik mat hidung manarik mata makin kada kaliatan mata. Berat mambawa hidung ka hulu ka hilir. Urang nang asli itu nah urang mancung-mancung ulahan Allah Taala bagus, nya sasuai, hidung mancung putungan muha kaini, mata kaini, bagus jadinya. Ada saurang maubah, dirubah, mantangan baduit. Dagu diuprasi, ah supaya kandal, supaya ganal. Ganapa dagu ungal-ungal. Bubungulan musti yang kaya itu. Dunia tu dihina lah, dunia tu dihina supaya jangan cinta. Bila cinta lawan dunia tu hina kita. Dunia tu dihina haja. Nah, jadi janganlah terpengaruh gara-gara urusan mencari duit, maka memang pulang pabila sudah tulah kita neh beusaha handak beibadat itu was-wasnya besar banar tu. Kadang-kadang waktu beibadat di situ raramiannya beusaha. Itu raramiannya beusaha. Tapi kita jangan, kita ini berkeyakinan lawan Allah Ta'ala. Kita ini berkeyakinan lawan Allah Ta'ala. Nang mamberi rejeki itu Allah. Ini adalah ujian. Allah mauji kita. Pabila kita, misalnya beusaha mangalahakan. Ibadat, nah bararti kayakinan kita kada bujur ti Allahnya. Cari jalan supaya Allah cinta, supaya rajaki nang dibarinya tu makin babanyak dan makin babarkat. Ada ini kada? Mantang-mantang rajaki makin mantang-mantang diuji Allah Taala, asalnya yakin ai nang mambari kita rajaki Allah, nang maatur Allah, nang mambari nang mambagiakan itu Allah, asalnya yakin.

Jadi apa kah? Jangan jadi wali, jadi nabi tuh tetap akhlak Rasulullah. Nang kaya apa sidin sewaktu di kedatangan Halimatus Sa'diyah, umat nang menyusui sidin. Berdiri nabi. Badiri Nabi, siapa nang kawa mangalahakan Nabi? Siapa kawa nang mangalahakan Rasulullah? Di apa di di di antara seluruh hamba Allah, Rasulullah paling mulia, Rasulullah paling hibat, datang uma nang manyusui, badiri sidin manghormati, salindang sidin nah diambil sidin, dibuka sidin untuk mahormati duduknya mama sidin. Lihat itu akhlak urang. Ada ini kada, mantangan saurang sudah jadi guru, kuitan sakahandak. Kada hurmat lagi lawan kuitan. Kada hurmat lagi lawan guru. Kada hurmat lagi lawan urang-urang nang lain. Jangan. Itu salah jalan. Salah jalan. Tuh lihat Rasulullah. Kita contoh tuh Rasulullah. Dan orang-orang nang mencontoh Rasulullah. Itu nang kita contoh. Rasulullah dan orang-orang nang mencontoh Rasulullah. Makanya kayapapun kita dapat kamuliaannya, kayapapun kita dapat kamuliaan dan keistimewaan dari Allah, tatap kita kada begiser daripada hamba. Hamba tu apa yo? Tatap pakir. Pabila pakir berarti parlu lagi nang lain. Ya tetap. Kalau sudah kita belajar lalu diberi Tuhan kamuliaan kena jadi orang besar, jadi orang terhormat, tetap saja itu dijalanakan. Nya itu nang dinilai Allah Ta'ala, itu nang dinilai. Itu nang dinilai, bukan manikmati kemuliaan kebesaran, itu nang dinilai. Tapi bagaimana ingat juakah kepada asalnya? Nang dinilai itu ibadatkah, kemuliaan ibadatkah? Justru daripada sebab ibadah itulah mandapatakan kemuliaan. Kaya urang tuh kita nih misalnya lah baisi banih,

Kanapa saurang jadi mulia? Kanapa saurang jadi diberi Allah Ta'ala misalnya rajaki lancar? Kanapa saurang jadi diberi Allah Ta'ala urang sayang, urang mahormati? Lantaran saurang balajar. Jangan ampih balajar, kaitu. Lantaran saurang misalnya sebabnya apa? Sebab lawan kuitan parhatian. Jangan ampih marhatiakan kuitan.

Paribahasa urang itu napa yo? Samot mati di gula jar. Samot mati di gula. Urang kaina pulang sasadang haja maisap gula nitu. Gan kaina, ini kada mantangan batamu gula, diisap banar, mati putingnya. Itu urang nang kaasikan di dalam kemuliaan, urang nang kaasikan di dalam nikmat, kada ingat penyebab nikmat dan nang mambari nikmat, itu bisa hilang nikmatnya tadi. Ini santri nih misalnya lalu diberi kena tuh diberi Allah taala kemuliaan jadi jadi orang alim dihormati orang muliakan apa sebabnya itu kalau sebab belajar kalau sebab hormat lawan guru kalau sebab waktu lawan kuitan kalau sebab baamal baamal bawirid macam-macam diberi Allah taala kayak itu mun indah amun kada handak ampih nang itu diberi mun handak diberi Allah tarus kemuliaan nang itu sampai ke akhirat jangan dilepas itu Jangan tarpangaruh nintu kalu pang nah sudah jadi, sudah hibat, sudah mulia lalu kada manggawi lagi hilang tu cagarnya. Hilang. Kaya kita makan nih. Kita makan kanyang ampih ai makan. Napa putingnya pulang? Lapar ai kalu pulang. Coba jangan bapupungan muntung nah. Itu kada bala laparan tu. Kada bala laparan.

Nah, jadi jangan terhalang. Kayak apa, kah berapa juta, kah berapa ratus juta kah. Mun cagar mengganggu ibadat, kada usah. Kayak apa kah raminya bakawan, mun cagar terganggu ibadat, kada usah bakawan. Kayak apa kah raminya babini ini toh, bungasnya bini, tapi kada terperhatiakan lagi ibadat, ampihi. Apa mengajar nang bisa bakantut nene tatinggal kena nang bisa bakantut. Bini seorang bisa bakantut kada? Bisa, itu bidadari kada bisa bakantut. Melapas bidadari gara-gara ah takutan lepas nang bisa bakantut nene. Mangalihakan seorang jua pulang kadang-kadang. Hakun dibunguli bini.

Nya banyak urang nang tajauh lawan Allah tu sababnya gara-gara usaha, gara-gara duit, gara-gara pangkat, gara-gara bini, gara-gara kawan, gara-gara anak. Makanya Allah sudah bapasan, La tulhikum amwalaku apa, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kaitu kah?

Jangan angkau jadikan panghalang anak-anak kamu itu, han anak tu kaya piyo, anak tu diparhatiakan wajib kalo, sayangnya pang kita buluar anak lawan anak nang sayang banar ni, kadang-kadang bila sudah bisi anak kuitan gin kurang sudah sayangnya lawan anak nang sayang banar.

Tinggalkan. Itu sudah ada ayat Qur'annya bahari sudah ada. Jangan engkau jadikan penghalang anak-anak kamu itu dan harta-harta kamu itu daripada beribadah kepada Allah. Apalagi nang lain, apalagi kawan, apalagi usaha, apalagi nang lainnya. Jangan anak nang wajib aja tah disuruh perhatiakan, nang kada kau berpisah aja tah. Kayak apa aja durhakanya anak, tetap anak. Kayak apa aja kita indah mengakuinya, tetap anak kita. Iya tak, pabila maras mangganggu ibadah kapada Allah, tatap kita lapas. Apalagi nang bini kawa baampihan. Apalagi nang bini kawa bakas ada bakasnya. Mun anak tadi kadada bakasnya. Kaya apa haja kita kada sanangnya anak, tatap anak kita. Kaya apa haja kita manjauhakannya, tatap anak kita. Mun bini pang, bila asa kada pas, ganti kisingnya. Ganti. Barang nang kawa bagagantian tu mangada aku mangganti. Nah kada aku maras jar. Aku maras lawan inya. Hakunnya marasi nitu. Baasa pulang mancari. Banyak haja ubral ada.

Anu, akuyang ai jar. Kan urang hanyar kawin tu kan kaitu, kuyang kalu disambat rajin nih. Akuyang ai handak ka pangajian. Ulun kakutan inya di rumah. Eh, umpatan? Ulun kadinginan mun umpatan. Nah, mun ikam kada handak umpat. Tinggal kada hakun jua, aku tulak haja. Buih purunnya pian lawan ulun, talalunya pian ulun, kada papa. Aku diulah kada hagan ikam buleng. Aku di aku diulah hagan Allah bukan untuk ikam. Kada wani kaytu kada. Kada. Kada kada wani kaytu. Kada. Kada wani pengecut ja hidup tuh. Napa nginya kajadian nang dicintai tu Allah Ta'ala kada dicintai badahulu. Urang hidup tu Allah nang badahulu dicintai. Ada ini tacintai nang lain, Allah Ta'ala kada dicintai. Allah Ta'ala mulai, Allah Ta'ala nang ianya nang barbuat baik tarus-tarusan lawan kita tu Allah. Kanapa maka Allah kada dipikirakan untuk dicintai? Iya nang kait larut hidup. Tamampah nang kaini umpat kaini, tamampah nang kaini umpat kaini, kanapa jadi sakahandak angin mambawa ka situ hidup? Karna kadada barparinsip untuk cinta kapada Allah. Cuba dicintai Allah badahulu, pokoknya kada siapa haja nang mangganggu, apa haja ujiannya, apa haja gudaannya, salama hidupku untuk Allah, salama tujuanku untuk Allah kada targanggu, silahkan kita bakumpul. Siapa nang kada sajalur kapada Allah, silahkan kita barpisah. Ada kalu dalam du'a tasbih tuh, du'a tasbih.

Nah, kayak itu prinsip hidup. Nya kada kada kau diandalakan nang lain. Nang lain kada kau diandalakan, kada kau diharapakan, nang kau diandalakan diharapakan tuh nya Allah. Nang lain kada kuasa, nang lain kada mampu maapakan, nang mampu maapai kita Allah. Nang kuasa hanya Allah. Nah, prinsiplah hidup hanya Allah. Makanya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin berdakwah Sidin manantang urang-urang kafir Quraisy, sampai-sampai urang kafir Quraisy manawari macam-macam, handak bibinian silakan, handak harta silakan, handak jadi raja silakan, asal badakwah stop. Ujar Rasulullah, Seandainya mereka bisa maambilakan matahari di andaknya ka tangan kananku, bulan di andaknya ka tangan kiriku, aku tidak akan mundur untuk berdakwah kepada Allah, karena ini perintah dari Allah. Kita ni diandaki matahari sakahandak ni.

Nah itu makanya kenapa jadi Nabi baucap habis yang sudah bila matahari di tangan bulan di tangan itu tatap sidin kada mundur juga untuk berjuang kepada Allah kenapa jadi Nabi mah oh itu habis hibat sudah di dunia ini coba mun matahari kada ada bulan kada ada jadi apa tanaman kada subur hidup kada nyaman Karena ada matahari Allah menciptakan bulan di malam hari, disitulah timbul ketenangan dan kenikmatan diciptakan Allah Ta'ala. Seandainya dua macam nang menyebab nikmat terbesar ini matahari dan ini sudah di tangan, tatap kada mundur ja, terus menjalanakan perintah Allah. Kada gampang kawa kawa matahari lawan bulan di tangan sudah, kita jangan itu nah jurang, kada usah matahari lawan mana. Ini nah, sapulauan ini nah hagan ka, sakabupatin ini hagan kam haja nah. Oh itu gin hibat banar, apalagi ini matahari ini diperlukan untuk saalaman. Awak haja bila kada matahari garing, awak ni bila kada kana cahaya matahari garing, ya kalo? Han hibatnya Allah menciptakan matahari. Itu tu nah diunjuk urang supaya jangan badakwah lah lagi Nabi, tatap Nabi kada mau. Daripada kuatnya sidin hubungan dan kecintaan kepada Allah. Apapun nang dihadapi kada akan malepas atau apa kada akan malepas daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inya sakaya apa kita cinta lawan Allah, kaitu jua Allah cinta lawan kita. Ada ini kadada cinta lawan Allah, larut tarus rami bakawan ini, kada taibadat, kada takaji, Rami ba ba bagawi ini kada takaji kada badat, kayapa handak dicintai Allah, kayapa handak disayangi Allah saurang kadada cinta jua, urang cinta itu mautamakan sesuatu nang mencintai nang dicintainya, itu urang cinta. Nah disitu ada janji Allah Taala, ya dunia wahai dunia barang siapa hidupnya untuk Aku maka engkau untuknya. menyarah dunia kada bingong kenapa jadi kada bingong karena itu tadi sudah menyarah sudah dunia lawan siapa nama menyarah dunia lawan orang nang sudah menyarah hanya kepada Allah nah Imam Ghazali bapak menasihati dan tidak sempurna bagi orang yang berniat melihara akan agama melainkan dengan melihara akan tujuh perkara kada kau selamat sih orang berusaha kecuali memelihara nang tujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala alam